Yn y trydydd fideo, byddwn yn edrych ar fel i dechrau eich plant ar bwyd. Felly, yr amcanion y sesiwn yw i ddeall y canllawiau wahanol i ddechrau bwyd gyda'ch plentyn, i ddeall sut i ddechrau bwyd ar deiet heb llaeth, i deall y wahanol cynhyrchion gall gael eu ddefnyddio yn lle llaeth. Mae'r canllawiau rydym yn dilyn am dechrau plentyn ar bwyd yw y ddylir dechrau cynnig bwyd tua chwech mis oed. Byddwn yn argymell i beidio â dechrau cyn pedwar mis oed heblaw eich bod wedi derbyn y cymorth yma gan eich doctor neu deietegydd. Yn yr un modd, gall babi â alergedd i brotein yn llaith dechrau bwyd tua chwech mis oed. Bydd y daith o ddechrau ab ar bwyd yn dechrau wrth archwilio gwahanol wyddadau a blasau, yna byddwn yn dechrau meddwl am deiet iach a cytbwys. Felly dechrau ar bwyd ar deiet heb llaeth. Yr allwedd yw, ar gyfer babi ag alergedd brotein llaeth buwch, bydd angen i'r babi dechrau ar ddeiet di-laeth. Efallai y bydd yn dechrau yn haws wrth cynnig bwydydd di-laeth naturiol fel ffrwythau a llysiau. Mae'n bwysig gwirio'r labeli a dewis dewisiadau amgen ar gyfer cynhyrchion llaeth fel iogwrt. Felly, labeli bwyd. Mae llaeth yn gallu dod mewn gwahanol termau i fod yn ymwybodol o. Felly, termau wahanol gall bod fel um, whey neu buttermilk, a mae llaeth yn gallu dod mewn wahanol ffurfiau sef llaeth, caws, menyn, hufen, iogwrt, caws hufen, um, hufen sur, llaeth powdr, llawth anweddig neu llaeth cywasgiedig. Yna, yn y diagram isod, byddwn yn edrych ar y wahanol fwydydd a gall cynnwys llaeth, yn cynnwys llaeth a ddim yn cynnwys llaeth. Felly, mae'r colofn gyntaf yn dangos beth sydd yn cynnwys llaeth um, yn y deiet. So, felly, rydym yn edrych ar menyn, iogwrt, creision, siocled, cwstard. Yna, os ydyn yn edrych yn y canol, gallwn gweld um, bwydydd sydd yn gallu cynnwys llaeth. Yym, cynhyrchion fel yym pysgod neu creision, ham. Mae'n rili bwysig edrych ar y colofn yma, gan ein bod wedi cael eu creu yn yr un ffactri â cynhyrchion sydd yn cael eu creu gyda llaeth. Felly, mae'n rili bwysig bod yn ymwybodol o hwn. Yn yr y colofn olaf, rydym yn edrych ar cynhyrchion sydd yn ddim yn cynnwys llaeth. Felly unrhyw yym cynnyrch yym felly fel menyn heb yy llaeth, yym hufen iâ heb llaeth, yym spaghetti hoops, y cynhyrchion fel hyn. Yna nodyn am soia. Rydym yn gweud nid yw soia yn addas i blant sydd yn hŷn na chwech mis oed. Mae hyn yn syml i'r brotein yn llaeth buwch a gall symptomau syml ymddangos yn y ddau hyn. A wedwn ni bod soy a lecithin ddim yn addas i'r plentyn gan fod yr emulsifier a ddefnyddir mewn prosesu bwyd a ddylid ei osgoi. Llaeth arbennig neu amgen, felly o yn tua 12 mis oed byddwn yn gweud gall y babi dod off llaeth fformiwla i llaeth arall.

A nodyn cloi, nid yw llaeth reis yn addas i blant o dan pump oed. Yym, mae'n bwysig i ni sicrhau bod dewisiadau amgen llaeth yn cael eu cyfoethogi â calsiwm, yym, a nid yw llaethau organig yn cynnwys calsiwm, felly yym byddwn yn edrych ar y labeli yn rili bwysig. A wedyn yy mae llaeth almwnd yn isel iawn, mae'n egni a protein felly byddwn i yn mynd tuag at yy llaethau yym oat milk neu yym soya milk wedyn. A mae'n rili bwysig wedyn i dewis y fersiynau sydd ddim yn cynnwys unrhyw siwgr ychwanegol. Yna yn olaf, nodyn cloi am teething gels neu um, teething powders. Mae llawer o frandiau um, y dyddiau yma yn cynnwys lactos, a os mae gan eich plant alergedd i laeth, efallai bydden nhw yn ymateb i'r lactos yn y powderi a'r jeliau yma. Felly mae'n rili bwysig bod yn ymwybodol o hyn, a gellir prynu rhai fersiynau sydd ddim yn cynnwys y lactose yn y fferyllfa neu yn yr archfarchnad wedyn.